Baýmyrat Täçmyradowiç Annaýew, Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň başlygy ýokardan buýruk geldi diýip, otuz alty mugallymy işden çykarypdyr. Bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda doglan Annaýew, her näçe ýokardan gelen buýruk boýunça diýse-de, şol buýrugyň ýazgyly görnüşini işden çykaran mugallymlaryna görkezip bilmändir. Bu waka iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýanwar aýynyň on ýedisinde bolup geçipdir. Şol işden çykaran mugallymlaryň arasynda bir çaganyň ejesi kyrk ýaşyndaky şeker hassasy, iňlis dili mugallmasy Nargiza Mukymowa hem bar. Mukymowa bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylda Aşgabatda doglupdyr. we on iki ýyldan bäri şäherde mugallma bolup işläpdir. Şol on iki ýylyň on ýylyny Aşgabat şäheriniň ikinji orta mekdebinde işläp gelýär ekeni. Annaýew ony işden çykarjak wagty oňa akyl almaz haýbatlar edipdir. Arzaňy ýazmasaň, seniň zähmet depderçäňi garalaryn diýen Annaýew buýrugyň ýokardan, ýagny bilim ministri Gurbanguly Ataýewadan gelendigini öňe sürüpdir. Ataýewa hem täzelikde işden aýrylyp, ýerine Baýramgül Orazdurdyýewa gelipdir. Bu üýtgeşmä garamazdan mugallymlaryň sesini diňlejek Bilim ministrligi peýda bolmandyr. Şol sebäpli mugallymlar dürli ýerlere arz edip, ýagdaýlaryny düşündirýän arzalar ýazyp başlapdyrlar. Emma arzalara gelen jogaplar mugallymlaryň bähbidine däl bolup netijelenýär. Hatda arzalara berlen jogaplaryň biri Köpetdag etrabynyň prokuraturasyndan gelýär. Bu kagyzda Annaýewiň aýdanlarynyň tersine şeýle ajaýyp setirler ýer alýar, Berlen jogapda Aşgabat şäher Baş bilim müdirligi, ýagny Annaýew tarapyndan alnan karar boýunça mugallymlaryň işden çykarylandygy anyk şekilde ýazylýar. Emma Annaýewiň özi ýokardan gelen buýruk diýip, öňki bilim ministri Ataýewanyň arkasyna gizlenipdi. Netijede sud işi bolupdyr we ol ýerde hemme zat öňünden sahnalaşdyrylyp, sud işiniň mugallymlaryň garşysyna netijelenmegini üpjün edipdirler. Hatda käbir mugallymlar hem işden çykarylan mugallymlaryň garşysyna zor bilen şaýat edilipdir. Biziň elde eden goşmaça maglumatymyz Annaýewiň näme üçin beýle arkaýyn hereket edýändigini mälim edýär. Görlüp oturylsa Annaýew häzirki içeri işler ministri Muhammet Hydyrow bilen bagja ekenler. Annaýew hem arkasyny Hydyrowa berk daýap eden etdilik edýär. Hormatly Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy! Siziň şu gün maňa ynanan örän jogapkärli wezipäňizde Watanymyza, halkymyza, hormatly Belent Serkerdebaşymyz Size ak ýürekden, gijämi gündiz edip wepaly gulluk etjekdigime ynandyrmaga rugsat bermegiňizi sizden uly hormat bilen haýyşt edýärin. Bu üç aýlyk çekişmäniň soňunda otuz alty mugallym, şol sanda bir çaganyň ýeke hossary Mukymowa ortada çäresiz galypdyrlar. Mukymowa iň soňky gezek şu sözleri bize ýetirdi, Oglum ikimiz şu wagt howadan naharlanýarys. Ýaşara hiç hili pulumyz galmady diýip, şeker hassasy eje çykgynsyz ýagdaýyny dile getirdi.